Insellmilkom, jiena Joe Aquilina li qiegħed hawn biex nistedinkom għal avveniment sabiħ li ħa jsir fl-erbatax ta' Ġunju organizzat mill-Christians Together. Aħna se niltaqgħu filgħaxija fil-sala ta' Saint Aloysius College fejn ħa nagħmlu sing-along ta' innijiet li huma ġejjin mill-Ingilterra li ilhom għal ħafna snin huma injiet klassiċi li ispiraw ġenerazzjonijiet sħaħ. Jien meta kont żgħir kont nisma' l-BBC, kont eh, naffaxxina ruħi kemm kienu jkantaw bil-qalb ehm, daw il-services li kantaw l-innijiet f'daw il-knejjes. U waħda mill- xogħlijiet li għamilt matul ħajti kien li ttraduċejt bil-Malti diversi innijiet. Allura bħala pass ekumeniku waħda mill-affarijiet li ssuġġerejt li Christians Together u aċċettaw hija li nagħmlu dan l-esperiment fej Maltin u Ingliżi ħaj jintaqgħu flimkien fejn jnaqbdu tnax l-innu popolari Ingliżi, illi daw, jien għamilt it-traduzzjoni tagħhom, u li dawn ħankantawhom flimkien. L-ewwel ikantaw l-Ingliżi refrain eh, stanza waħda u refrain u mbagħad qpija inkantawhom bil-Malti aħna. Imma tgħidu li da ħajkun hemm xi kor, iwa ħajkun hemm kor, imma il-kor mhux kor stabbilit aħna ġimgħa qabel fit-8 ta' Ġunju, jiġifieri wara s-7 ta' Ġunju, fit-8 ta' Ġunju, Ħa niltaqgħu Scots Church, il-belt, u hemmhekk ħa nagħmlu ħa nagħmlu ehm, rehearsal ta' dawn is-songs, ġifieri il-kor ħajkun parti mill-kongregazzjoni, li mhux ħajkun hemm kor uffiċjali hekk, ma min irid jippreparhom qabel ħalli jkun biex ngħidu hekk ehm, qed imexxi l-qpija tal-kongregazzjoni, nintaqgħu il-Sibt 8 ta' Ġunju fl-għaxra fi Scots Church. U li ħajsir huwa li aħna ħajkun hemm Father Aurelio eh, milli idoq l-orgni hemmhekk u aħna ħanalmu daw l-innijiet u min irid naturalment dan jippreparhom qabel għaliex dawn l-innijiet huma n-nijiet li qegħdin fil-YouTube aħna ħanpoġġuhom fil-website tal-Lycos illi dak li jkun jista' jara kif jindaqqu kif jiġu kantati minn qabel qabel ma jiġi għal rehearsal. Ħna mbagħad ġifieri din l-attività ħad tkun il-sibt ħajkun hemm fil-8 ta' Ġunju ħajkun hemm dan rehearsal imma mbagħad ħanamlu eh, general rehearsal il-ħamis l-ħamis jiġi 13 ta' Ġunju u mbagħad the actual thing ħad tkun fil-14 of June. Aħna nistennew sala mimlija nies li jfaħru l-Alla. Ħa nitkellmu Ngħiduha ċara, aħna u Malta magħrufin għad-dha li nidgħu. Illa għaliex kieku kellha tieħu helicopter view u tgħid isma' kull dagħwa li l-Maltin jgħidu tixgħel bozza ħamra. U kull waħda tifħir li jgħidu lil Alla tixgħel bozza ħadra. Jiena ċert li ħajkun hawn iżjed bozzoz ħomor milli bozzoz ħodor matul il-jum u matul il-lejl. Din il-ħaġa rridu nirriversjawha. Aħna rridu li dal-poplu jitgħallem ifaħħar l-Alla minn qalbu. Din hija problema li f'ħafna parroċċi ssib li meta inti kollok ma jkollokx kor tajjeb ħadd ma jkanta. U meta jkollok kor tajjeb kulħadd jitpaxxa bil-kor illi jkun qiegħed ikanta u kulħadd jagħlaq ħalqu. Imma aħna nixtiequ illi Anke kif spjega Papa Franġisku lil kor din is-sena, kien hemm kor li għamillhom talk u qalilhom tinsewx li intom qegħdin hemm mhux biss mhux biex tagħmlu kunċert imma biex tmexxu lill-poplu t'Alla jkanta. U Santu Wistin jgħid meta tkanta tkun qed titlob darbtejn. U aħna nixtiequ illi dan is-sens ta' ferħ illi jġibu dawn l-innijiet ikun fil-qalb tan-nies il għaliex Trid tħoss il-ferħ biex tkanta minn qalbek il għaliex ma tistax tkanta mingħajr ma tħoss dak li qiegħed jiġi kantat. Dawn l-innijiet huma innijiet li nkitbu mal-medda taż-żmien u jirriflettu esperjenza speċifika, esperjenza li wieħed iħoss ġewwa fih il-qawwa tas-salvazzjoni li ġabilna Ġesù Kristu. Aħna fil-Ġimgħa Kbira ngħidu nadurawk, O Ġesù, nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Imma mbagħad nifqu hemm u ngħiduha bħala talba imma ma nħossuhiex dik is-sens ta' radd il-ħajr li aħna mifdijin bid-demm ta' Kristu. Dawn l-innijiet huma innijiet fejn jesprimu din din il-ħaġa li aħna ferħanin u aħna verament eh, mimlijin bil-għena il għaliex qed nesperjenzaw il-liberazzjoni ta' Ġesù. U dawn l-innijiet huma xi ħaġa li jgħinuna biex nesperjenzaw dil-ħaġa. Dan huwa ecumenism at its best, għaliex dan huwa grassroot eh, ecumenism, memx teoloġija, memx diskussjonijiet, memx eh, wieħed jiġbet lem, wieħed jiġbet law, imma aħna insara, kattolċi, protestanti, nintaqaw taħt l-istess saqaf biex infaħru mnej. Wara kollox, dan huwa rehearsal għal ġenna li hemmhekk ninsew it-tikketta li aħna ma aħna nkunu hemmhekk madwar l-anġli u l-qaddisin inkantaw tifħi lejn il-Mulej. U din huwa dan huwa xi ħaġa li aħna rridu jkollna sens ta' esperjenza sabiħa illi qalbna tifraħ tfaħħar l-Alla. Jien nistedinkom, l-ewwel nett, biex tiġu għall-fourteenth of June, imma intom illi tixtiequ illi tagħmlu rehearsal qabel ejjew fit-tmienja ta' Ġunju fi Scots Church fl-għaxra ta' filgħodu. Insellmilkom, narakom!